Beth yw prifysgol, beth fydd e'n cynnig i mi a pam mynd? Helo, fy enw i yw Efa ac rwy'n ugain mlwydd oed. Es i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yn Sir Gâr ac rwy'n gyn aelod o'r Rhwydwaith Seren. Rwy'n myfyriwr ail blwyddyn yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen ar hyn o bryd. Bwriad y sesiwn heddiw yw i gynnig gwybodaeth a chyngor ar beth yw prifysgol, beth gall prifysgol cynnig i chi, a pam mae pobl yn dewis mynd i'r brifysgol. Felly, yn gyntaf, beth yw prifysgol? Mae prifysgol yn cael ei ddiffinio fel sefydliad addysg uwch sydd â awdurdod i roddi graddau ac sydd fel arfer yn darparu cyrsiau gradd i fyfyrwyr ac yn cynnal ymchwil mewn nifer o ddisgyblaethau. I mi, mae prifysgol yn rhywle sy'n galluogi chi astudio'r pwnc yr ydych chi'n angerddol amdani mewn dyfnder ac mae'n le gwych i chi gael profiadau newydd. Ar ddiwedd eich astudiaethau yn y prifysgol, byddwch chi'n cael gradd. Mae yna rhai swyddi lle mae angen cradd penodol arnoch chi i'w gwneud, tra bod swyddi eraill yn gofyn am radd o unrhyw bwnc. Mae'r rhan fwyaf o raddau yn para tri i bedwar mlynedd, ond mae yna rhai eithriadau, fel meddygaeth, ble yy ma' fe fel arfer tua pump i chwech mlynedd. Yn y Deyrnas Unedig mae yna 154 prifysgol gwahanol, ac yn y byd mae yna dros 25,000 ohonynt, ac felly mae'n amlwg byddan nhw'n amrywio mewn maint, nifer o fyfyrwyr a'r math o brifysgol ydynt. Chi a hefyd yn gallu astudio tramor, gallwch chi wneud gradd chi mewn prifysgol fan hyn a treulio blwyddyn o'ch gradd mewn prifysgol tramor, neu gallwch chi mynd dramor i wneud eich gradd gyfan, er bod hwn ychydig bach mwy cymhleth. Mae hefyd gwahaniaeth yn y Deyrnas Unedig yn enwedig rhwng prifysgolion campws a phrifysgolion dinas. Mae prifysgolion campws yn rhai lle mae'r llety, y cyfleusterau dysgu, y llyfrgelloedd i gyd ar yr un safle, tra bod prifysgolion dinas yym wedi gwasgaru'r yy adeilad a'r prifysgol ar draws y ddinas, ac felly byddech chi'n byw mewn llety mewn un rhan o'r ddinas, ac efallai gorfod teithio ychydig i fynd i'ch yy darlithoedd neu ta beth. A mae e lan i chi rili beth i- beth sy'n well gyda chi, ond mae e'n rhywbeth i i cadw mewn meddwl pan by' chi'n dewis prifysgolion yn y dyfodol. Maen nhw hefyd yn amrywio o ran maint. Ma' Prifysgol Manceinion yn un o'r rhai fwyaf yn y Deyrnas Unedig, gyda dros 40,000 o fyfyrwyr, tra bod Prifysgol Buckingham â tua 3,000 o fyfyrwyr. A ma' hwnna lan i chi hefyd, beth beth bydde well gyda chi. A ma' rai cyrsiau penodol dim ond yn cael eu gyflenwi mewn yy prifysgolion gwa- penodol hefyd. Mae'r tabl hyn yn uwcholeuo rhai o'r gwahaniaethau rhwng ysgol a prifysgol. Mae mwy na sy yn y tabl, ond jyst dyma rai o'n i wedi meddwl am off y top yn mhen i. Yym, mae'r nifer y pynciau 'ych chi'n astudio ar yr un pryd lot yn llai yn y brifysgol. So, yn ysgol 'ych chi'n astudio, o, deg falle pwnc i ddechrau 'da, a wedyn wrth gwrs gyda TGAU a Lefel A ma' hwnna'n cael eu cytogi. Ond 'ych chi byth yn ffocysu mewn real dyfnder ar un pwnc fel 'ych chi'n neud yn y brifysgol, a fi'n credu 'na be' sy'n sy'n ddiddorol a sy'n rili bwysig ambyti ti mynd i'r prifysgol yw bo' chi'n neud pwnc sydd wir o ddiddordeb 'da chi a bo' chi'n hapus i treulio orie yn darllen amdano fe. A wedyn o ran y gwersi, yn ysgol wrth gwrs chi'n cael ei dysgu trwy gwersi a ma' fe'n fatha strwythuredig, yn y prifysgol mae'n dibynnu ar pa fath o pwnc 'ych chi'n neud, ma' rai gwyddonieth bach mwy o strwythur, ma' 'da chi sawl darlith mewn dydd, a wedyn y gwyddore yym cymdeithasol a yym dyniaethe a pethe bach llai o strwythur, so i fi gorfod yym sicirhau bo' fi'n yy neud timetable fi yn itha amal, a cadw trac ano fe. Ond o ran y darlithoedd, ma' jyst rhywun yn sefyll yn y bla'n ac yn dysgu chi'r topic am yr wythnos 'ny, a chi'n cymryd nodiade, a wedyn chi'n defnyddio reina i helpu chi pan chi'n neud eich darllen, neu ysgrifennu traethodau neu ta beth. A ma' hefyd peth dysgu'n ca'l 'i neud mewn grwpie bach, yym ma' nw'n galw rhein yn seminars neu tutorials yn yn rai prifysgolion, a ma' hwnna'n cyfle dda i chi rhannu'ch syniade, a i gofyn cwestiyne. A wedyn yn ysgol ma' athrawon yn ca'l rôl mwy blaenllaw na ma' darlithwyr neu tiwtoried yn ca'l yn y brifysgol, a ma' hwnna'n dda achos bo' chi'n gallu yym datblygu'ch annibyniaeth chi, a yn amal os 'ych chi'n mynd atyn nhw a gofyn nhw unryw cwestiyne bydden nhw'n mwy na hapus i helpu chi. Mae'r math o bynciau chi'n gallu neud yn y prifysgol, neu ma'r prifysgolion yn cynnig, yn eang tu hwnt, ma' shwd gyment o nw i ga'l, a os 'ych chi'n mynd ar y wefan UCAS fi'n siŵr y bydd y gwybodeth fana ar pa pyncie, ond fi 'di roi rhai ar y sleid fan hyn, yym astudiaethe Pizza Hut yn un bach diddorol, ond fi'n credu bo' hwn yn dangos i chi bo' bod wir gradd i ga'l i bawb, a bod bod rwbeth gellwch chi neud. Yn olaf, byddaf yn siarad am beth sydd gan prifysgol i'w gynnig. O ran sgiliau, bydd gradd yn galluogi chi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy megis cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a gwaith tîm, oherwydd mae nifer o prifysgolion yn hoffi um, gosod tasgiau tîm o fewn y gradd a mae rheina'n ffordd gwych o ddod i nabod pobl newydd, falle pobl bod chi heb cwrdd o blaen sydd ar cwrs chi, a wedyn hefyd yn datblygu eich sgiliau gwaith tîm. Ac yn ogystal â hyn, mae prifysgol mor mor bwysig i'ch hunan ddatblygiad. Mae'n datblygu eich hunan hyder wrth i chi um, llunio eich barn eich hunan a yym meddwl am dadleuon o blaid ac yn erbyn rhwbeth, a ma' fe hefyd hefyd yn datblygu eich annibyniaeth yn fawr o ran gweithio'n annibynnol a hefyd byw yn annibynnol, oherwydd yn amal 'ych chi'n byw yn y prifysgol a ma' raid i chi coginio a glanhau a popeth eich hunan wrth gwrs, a wedyn hefyd ma' hwn yn rhoi yym cyfrif- cyfrifoldeb i chi, gwell yy sgiliau cyfrifoldeb ble ma' raid i chi rhoi eich traethodau mewn ar amser a bod yn gyfrifol am eich amser eich hunan hefyd. Mantais arall i gael gradd a mynd i'r prifysgol yw bydd e'n der- yy bydd e'n gwella eich rhagolygon gyrfa. Bydd e'n gwella'r ystod eang o swyddi gallwch chi wneud gyda gyrfa, a hefyd, os 'ych chi am wneud swydd galwedigaethol, er enghraifft, meddygaeth, nyrsio, fferylliaeth, yna bydd gradd penodol yn cymryd chi cam yn agosach at wneud hynny. A mae ystadegau hefyd yn dangos bod graddedigy- fi'n ffili gweud e, graddedigion yn ennill mwy o arian na rai sy hedd- heb radd. Fi'n credu'r peth pwysicaf am mynd i'r prifysgol yw'r profiadau chi'n ca'l. Yn gynta chi'n gallu cwrdd â pobol newydd, pobol o bobman, o cyndinoedd gwahanol, sy'n hynod o bwysig, a hefyd chi'n gwneud ffrindie oes. Yym, chi gyd yn yr un lle yn yn gwitho tuag at yr un fath o gôl, ac felly ma' hwnna'n itha neis achos ma'n dod â pobol at 'i gilydd, a chi'n gallu ca'l atgofion gwych o'r prifysgol. Chi hefyd yn gallu ymuno â chlybiau a cymdeithasau gwahanol. Mae bach o bopeth i gael, chi'n gallu cael clybiau ble chi'n blasu te, neu fi'n gwbo bod un ble chi'n gallu whare quidditch fel sy yn Harry Potter, so ma' cymdeithase i ga'l am unryw beth. A os yn agos un i ga'l, chi fel arfer yn gallu neud un hefyd, 'na beth sy'n amazing ambyti prifysgol. Chi hefyd yn ca'l lot o annibyniaeth, fel 'yf fi 'di sôn yn barod, chi gorfod cwcan a yy glanhau ar ôl eich hunan, a ma' hwnna'n bwysig wrth gwrs i bywyd, a hefyd chi'n gallu darganfod yym llefydd newydd, so un peth fi 'di rili mwynhau ambiti mynd i'r prifysgol yw bo' fi'n gallu yym byw mewn dinas a darganfod mannau gwahanol o fewn y dinas 'yf fi'n hoffi, a mynd am wâcs a pethe fela. A ma' hefyd y cyfleodd i astudio tramor fel 'yf fi 'di sôn, a wedyn cyfleoedd i ceisio pethe newydd. I fi 'di trial lacrosse fan hyn yym a croquet a a fel rhywun sy'n offi chwaraeon ma'n wych bod shwd gymaint o ddewis i ga'l fan hyn. A os o's diddordeb 'da chi i edrych i weld pa cymdeithase sy i ga'l mewn gwahanol prifysgolion ma' popeth ar y we felly os chi'n yym chwilio am py- yy societies in universities bydd e'n dod lan fan 'na. Yn olaf, o ran cyngor, fi'n gwbod bod e bach yn gynnar i chi dechre meddwl am prifysgol yym mewn manylder, ond mae'n werth cadw fe mewn golwg, oherwydd os 'ych chi'n darllen unryw llyfre neu gwylio unryw dogfenne teledu neu podlediade a'r pethe sy o ddiddordeb i chi, Yna newch yn siŵr bod chi'n ysgrifennu fe lawr, achos byddwch chi'n gallu dod nôl at y stwff hyn pan fyddwch chi gorfod wedyn wneud penderfyniadau pwysig yn y dyfodol. A hefyd, mae'n mae'n rili really bwysig i chi ffindo pethau chi'n uh, angerddol am biti, achos bydd e'n rhoi syniadau ar pa cyrsiau i chi'n neud yn y dyfodol gobeithio. Um, Y cyngor arall sy 'da fi yw jyst i gweitho'n galed ac yn gyson er mwyn sicrhau bo' chi yn y lle gore' posib i neud beth 'ych chi moyn yn y dyfodol, ond hefyd mwynhau dysgu a cymryd pob cyfle sy'n dod ar eich ffordd. Diolch yn fawr i chi am gwrando. Rydym ni'n gobeithio eich bod chi wedi gweld ein fideos Dosbarth Meistr a Chyngor Prifysgol yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth.